sokam mi ni ti faŋ o zaa hali di ʒiya ni asamli maa a ni tooi di li a ku chaŋ shɛli polo a ku yɛn chaŋ kuligi ni ti faŋ o ni ka n paai na yaa deemi takara ŋɔ pam wala di ka deem piɛlli ŋɔ a mi ni chaŋ shikuru maa ti paai shɛm maa ti sɔŋsim zuɣu bee ti viɛnyɛliŋga zuɣu ka a chaŋ lala shikuru maa a lahi chɛli la ka zaŋ suhudoo aduwa tira n bɔri na saa maa ni

Ka chiri ka a yi mali bia sabi maa kum mani ya yaa sabi ka a bi yɛn mali ʒiri a bi mali ʒiri.
Doro so din ka n yɛla maa ti noya. N nini tiɣi a pam laa zuɣu ka n kana ti pahigi a maa.
Doro so ka m ni yɛli maa ya dimbɔŋɔ maa a ni yɛn niŋ sabbu shɛli soŋ maa ya ni niŋ li di bi niŋ. N musunsi pun wuhiya ni boli so ŋun yi ŋɔ maa. A yi mali alaafee ni musulim ni niŋdi ti naa lɔm noli maa, ni a ku gbaali n dan dan bini biɛɣu pihita ni bee biɛɣu pishi ka yi ni a woi biɛɣu pishi maa zuɣu n-daa paya ka wula taai wari ma. Ka ʒiri taaya nim maa, a bee n ŋmala ʒiri sabima kuŋ puli, o puli ku tooi ŋme pɔhim ka zaŋ kuli ti yɛli nti wuhi dundɔŋ ni. Tɔ di saha yaa, o ma, di dihi wahala shɛli n-niŋ ma maa. Bia ŋɔ paŋ ni ʒe shɛli o ni lu m maa so ma ni m ma ʒe o maŋ ka ŋun ni noli maa kam zuŋɔ zuŋɔ mi noli dahin yini mana a zuɣu karili be ka bini a nya kum ŋɔ n-lihiri ma ka bɛ kuli yɛn naai ʒi a daa kuli n-shɛm n-lu n-lu a mini ban sa binshɛɣu be

a yi yuli lori nim ŋɔ ka paɣa bɛ a yi daa sani a ni nyɛ paɣa kam ni yi bɛ gɔri yɔɣu ka ni lori kuli ti kanna ka o kunna ka shɛli ni'ima shɛli din bɛ ni lori maa ni maa di zuɣu ka o kunna maa di zuɣu di kuli nyɛmi nyin dini ni nyɛ shɛli doo mali la wahachi a zuɣu ka a gba mali hachi o zuɣu a dini ni nyɛ shɛli tum ma o gba dini ni nyɛ shɛli ka o tum Adil maa puuni shɛŋa n-nyɛ bindirigu, saɣila tam paya, paɣ shɛba beni saɣila saha yi paai wuli sib tomi ni bɛ viɛla ka zaɣ viɛla nyɛ li ka lihiri saɣila ti yɛn paai kpaŋ maa maŋa ka a yiɣisi m-bo bindirigu shɛli din yɛn lo noli n-ti a yidana maa ka o lo noli. Noli larigib saha ti yɛn paai, di chɛ ka bɛ ti yɛli bɛ yɛn larigi noli ka o lihi o ʒishee ka o bindirigu bi ʒe nimaani. Awuna, a mi di tum tuma ka di wuma m-paai yuŋ ka o bɔr a ka a yi ni di wum a mi. N-ŋ. A ni tum tuma maa saha shɛli maa, alibarika shɛli n duuma la Naawuni ni yɛn zaŋ ti a maa, a zaŋ li dɔn a yidana maa n-kpuɣ puli daa saha maa. Lala saha maa, n duuma Naawuni yiko ni o nam puuni, Bia maa satiya nyɛla ŋun pa zuɣusaa ka sokam lihir o. A bi mi dabsi shɛli n Duuma Naawuni yɛn larigi alifaani bia? Di ka lahiʒibu ka a yɛn zaɣisi di hashɛli maa, dindali ka o yɛn larigi alifaani bia. Dizuɣu a tuma maa ŋun tumbu mini a yidaan miribu di zaa nyɛla ibaada nolori maa puuni. Naawuni a ni be kpaŋ maa maŋ pam ka a zaɣa be a yidaan bo ka o yɛn zaŋ lo noli Bɔ ka o yɛn zaŋ larigi noli? Bɔ ka o satiribo ka o yɛn ye n-chaŋ ti puhi jiŋli, Tarawih, Asham, chaŋ ti puhi bimbo? Satiri shɛŋa o ni yɛn ye maa zaa chɛ ka di mali sabita. Di zaa yɛn yila a saana. M ba Angu, a mi din ni nyɛ shɛli yaa? Paɣa maa ni kuna maa, o daashilirigu kam di ʒila a zuɣu, o jintɔɣu kam di ʒila a zuɣu. O daalaafee lihibu kam di ʒila a zuɣu. Di kpuɣi o na ni paɣa m-bala ka a kpuɣi o na nti zaŋ o daŋ nti zaŋ o bahi yɛlimaŋli maa ka chɛ o ni o baŋmi o yɛn niŋ shɛm di, o baŋmi o yɛn niŋ shɛm so, o baŋmi o yɛn niŋ shɛm yi di ka aliheri Naawuni ha. Dizuɣu yin kpuɣi tab maa sokam malila wɔhachchi ni nya shɛli ka o yihiri tiri o kpee n-dima Naawuni ni zali li shɛm. Naawuni ha. Dizuɣu kpaŋ yi maŋ pam ka yi doli n-dima Naawuni sochibi maa. ka nya bi shɛba yi yɛn dɔɣi yi biɛhigu puuni, wula ka bihi maa sa ti yɛn be? Yi gba ni kul mali saɣisiri ŋma shɛli m-bala ni zaŋ ti ya. Dama naa niŋ ta ka tari. Dama lala Naawuni chɛ ka zaŋ chaŋ yuun na ŋɔ ka ti nya nin viɛla amiliya maa soli zuɣu. Di paɣiya pam.

Ti yurilim maa di ku kpaŋsi. Abaya o. Maami aba chiri muni n bala o. Chiri muni ŋɔ a kan shiri kuli be yiŋa. Nin ku gula hali ka goli maa ti kpi. Oi. Oh mi biɛɣi ni kam bi nya. Ehe. N kɔŋ dal ʒia a ni zala. So n ku bɔri mi ya ni ti shawara ku lura. Ni lɔŋ ŋɔ a yi ku naai. Ma man yɛla yi n bɔri a pam. Abaya so n ku kamli maa ni ti shawara ti lura. Abaya o. Saha noli maa tee na ka bɔha ni yɛli maa di maa bi smile la aba a wula a suhu yu yɛtɔɣa
maka zuŋɔ ka n dola ni a yina ti bɔŋɔ ka a bi garigira ka nolori maa ti pa paana ka a kana ti tiri la a fiila nim maa man daa yɛra maa ka a daa niŋ yɔn yɔn maŋ ŋɔ diri pun niŋ ka ti zaa niŋ a ma ŋɔ mi situation maa ni bɛ shɛm a na saɣila

e n ku lo noli ka ko nyuri sa mahal ka n kani n ti gbihi ka a zaŋ dapali n ʒi kɔra ni n ŋmahinda bɛ pali la shawara ka ti ku baara ka kama wula shawara lolɔri ni bɛ a mini lolɔri ni bɔŋɔ yin ʒiya ŋɔ ma ka malaka malaka suma n kpɛla ni bi ti suha duwa tima bi gati ka nyɛ ya haram ka bi yɛn yɛri bahiri zuɣu ka haram maa alheri n bala ai bɔra bi kpɛnna ka ti zuɣu n mali tira bɛ wula yɛtɔɣa yoli n bala to hali diri ku niŋ ka di nyɛ dee zintiŋ ka ka a muno niŋna to amaa ti nyɛ lolori nima zintiŋ kama gba haramu n bala haramu nyɛli na n ku diɛ la so bo an bɔra hali gari bo maa bɔnin ka bi kana ka ti zuŋɔ taa a yi polo ka zuŋɔ taa ko kura To a maa ka yi yi saani bari ŋɔ maa lolɔ ni haram zaɣ titali nyɛli. Dikpina ŋɔ maa Naawuni ni bɔh a, a kul suŋ o tabili maa. A yiɣisima mani jɛjilima, a ni niŋ shɛm maa n-yiɣisi n suhi. a to zaŋ a niriba na a gba na bɛ ŋɔ ka n ti baɣa ya ka baɣa a yi zuliya shɛli na ti nyɛ shɛmba a nyɛ ninvuɣ maŋli saha maa yi paai ka n chɛ a bi deei bi kuli so na a yo sarati maa ka di kuli so na
dee pa n nya ka a bɔbi bantabigu ŋɔ dama pa dee pa dabba bantabigu maa bala di ŋmanila dee bɔbigu bala bɛ